Helo bawb a chroeso i'r bennod hon o'r Body Hotels Body Concierge Series. Fy enw i yw Matilda Tonkin Wells a dwi'n therapydd dawns a symudiad ac yn gyd-gyfarwyddwraig artistig o This Place, sef cwmni dawns theatr wedi lywio gan trawma sydd yn cael ei sefydlu yng Nghaerdydd. Felly, beth yw system nerfol awtonomig? Y system nerfol awtonomig yw rhan o'r system nerfol sy'n ein galluogi ni i ymateb i ein amgylcheddau. Dyma sut dyn ni'n synhwyro diogelwch y perygl a sut mae corff, mae'r corff yn ymateb i beth sydd yn cael ei synhwyro. Felly, pan dyn ni'n bryderus neu dan straen, mae ein system nerfol awtonomig yn mynd mewn i gyflwr actif. Efallai y daw'r curiad yn ein calon yn gyflymach, neu, neu bydd yr anadl yn iste yn uchel yn y frest. Efallai bod ni'n teimlo tyn bach o tensiwn neu dyniad yn yr stumog, neu bod y gledrau mynd yn chwyslyd. A y system nerfol awtonomig sy'n sbarduno'r holl weithredoedd hyn. Mae'r corff yn ymateb cyn i'r ymennydd ymwybodol hyd yn nod gwybod beth sy'n digwydd. Ond weithiau, gall y prosesau ymgorfforedig hyn fynd mas o sync, a dyn ni'n dechrau teimlo dan straen neu gorbryderu, a gall fod yn anodd iawn dychwelyd i gyflwr o dawelwch yn y system nerfol. A be ni'n ceisio cefnogi yw fod y system nerfol i fod mewn gyflwr o rheoleiddio, sydd yn golygu newid yn gyson ac yn ddeinamig ac yn addasu i sefyllfaoedd llawn straen, ond hefyd yn gallu ymlacio a theimlo'n tawel mor hawdd â sy'n bosib. Felly, gan bod hyn i gyd yn broses ymgorfforol, y ffordd gorau o gefnogi rheoleiddio yw drwy'r corff, ac oherwydd y gellyn ni ddeall pryder a straen fel, falle'r rhythmau system nerfol awtonomig yn mynd mas o sync, heddi dyn ni'n mynd i arbrofi, sylwi a chwarae gyda rhythmau yn y corff. Felly, ni'n mynd i dachre off trwy sefyll lan, teimlo gwaelod y tra yr un gwthio lawr mewn i'r llawr, a teimlo top y pen yn ymestyn lan, a'r asgwrn cefn yn rhydd ac yn hyblyg rhwng y ddau. A ni jyst yn mynd i wneud cwpl o ymarferion o anadlu fw, felly ni'n mynd i anadlu mewn a neud y sŵn fw wrth anadlu mas. So mewn, a fu a mewn a fu be mae hwn yn neud, mae e jyst yn dod a bach o teimlad mewn i tu fewn y corff. Mae'n traco y nerf fagwth sydd yn mynd lawr tu ol clustiau lawr y gwddwg, lawr canol y corff, rownd y stumog, rownd y calon. Mae hwnna, mae'r nerf na yn helpu ni i dod nôl i stad o rheoleiddio. Felly mae jyst dod a bach o, o teimlad mewn y lle na yn gallu helpu ni i jyst teimlo mewn y corff. A mi'n ni, ni'n mynd i symud nawr, mae'n ni bach o shiglo'r corff a falle mewn bach o jwmpo a mynd o fyna mewn i stampo. Felly ni'n mynd i just shift o'r corff o un ochr i'r llall. Yn creu rhythm just gyda'r trad. A be ni'n mynd i wneud nawr yw jyst ychwanegu i hwnna, a fi'n mynd i gweud i chi i jyst symud rownd eich lle chi, lle bynnag i chi. Fi'n mynd i aros fan hyn, ond mae hollol gwahodd i chi i wneud be bynnag chi moyn. Felly, ni'n stampo, ni jyst yn mynd i ychwanegu trwy pethau syml fel Just defnyddio'r corff fel offeryn i creu synnau gwahanol. Lyfli. A ni jyst yn mynd i chwarae yn biti gyda hwnna tyn bach. Yn twtio gwahanol llefydd yn y corff a hyd yn oed yn yr ystafell. Lovely. Ni'n mynd i jyst chwarae nawr gyda'r cyflymdra. Felly, dod a bach mwy Cyflym da i'r rhythm. A jyst sylwi be ni'n sylwi. Ac yn mynd yn gyflymach ac yn gyflymach. A wedyn, jyst fynd o rhywle i pôs o am eiliad, cymryd saib. Jyst sylwi be sy'n digwydd yn y corff ar hyn o bryd. A ni'n mynd i gorffen off eto trwy wneud yr anadlu na, felly ni'n mynd i anadlu mewn ac anadlu allan. Ac unwaith eto mewn.

A nawr ni'n mynd i treial dod â'r corff nôl lawr eto. A falle ma' hwnna'n mynd i cymryd bach mwy o sbel ond jyst ma'r cynnig i sylwi be' sy'n digwydd yn y corff. Iawn, felly ni 'di dod i diwedd y fideo. Ni 'di archwilio mewn i shwt 'yn ni'n gallu defnyddio'r rhythm i gysylltu â'r system nerfol awtonomig i helpu ni i aros yn rheoledig ac mewn sync, a gobeitho teimlo ychydig yn llai o straen ac yn lledig fwy chill, gan chwarae gyda mobileiddio, gyda rhythm a symud, ac wedyn rheoleiddio gyda anadlu. Diolch am diwno mewn, a cymerwch ofal. Hwyl!